Бүген без Стилист авылда проектының командасы белән Питрәштә! Бу Питрәшнең базары. Миңа бик кыен булырдыр, но мин стилист, бу минем эшем. Менә, миңа уже булышалар. Куркмагыз! Без

Үземә үзем ошый башладым. Әллә мин тазара башладым. Әллә Әллә мин. Сезнең ярдәм ие.
Әллә мин. Роль уйнады. Бу абстракт свитшот ничек сиңа? Э, үлеп китер дип әйтмим, минем өчен ярый. Хәзер бераз ней була ул. Подготовка. Әйе, подготовка.
Үзеңә әзерли тору була. Мин ошадымы киеме, шуны яз. Мин ошамады дигән сүз әле кием ошамады дигән сүз түгел.
Сәлам, дуслар! Исмаил Сафиулов Казанның иң кыйммәтле стилисты. Шәхси кием брендын булдырган сөйләмендә мишәр диалектын куллана. Урамда суыта. Ә безнең чыгарышларыбыз кызганнан кызза бара. Бүген без Стилист авылда проектының командасы белән Питрәчтә!

Шакмаклы рубашка минем шәхси брендымнан, Шибер брендымның исеме. Шуннан водолазка да, чалбарымын систы кибеттән һәм аяк киемем мак кибетеннән. Менә шундый минем образ. Минем образым ошаса лайк куегыз, ошамаса дизлайк куегыз. Сезнең комментарийларны мин барысын да укыйм. Дуслар, бу Петрәчнең базары. Ул монда кечкенә генә. Петрәч Казанга якын булгач, ябылалардыр инде монда шундый базарлар. Дип уйлыйм. Киттек, карыйбыз нәрсә калды. Исәнмесез! Бу Питрәчнең базары була бит инде. Базар әнә тегендә кызлар. Кызлар.
Базар инде аны. Бу сыдай.
Юкмы, биттеме? Ә монда нәрсә дип санала?
Хәзер яб...

Алты йөз.
Сез эш башмак алдыгызмы? Эш башмак алдым.
Дүртенчегә малаем алдым менә мондый журнада. Ә? Мин аннан гел алам яратам мин ана әйберләрен. Әйбәт, әйбәт. Ярар, супер, супер. Рәхмәт, рәхмәт. Хәзер Питрәчнең ябык базарына килдек. Э, ябык базары дигәч, бөтен кибетләре ябык түгел инде монда, но ябыклар, ябык кибетләре бик күп. Әйдә карап чыгабыз ачылган кибетләрне, безне моннан кумасалар, Аллага тапшырдык файдагыз. Менә. Дөресен дә әйткәндә, бу бик актуаль халат була, чөнки Питрәчнең һәр йортының мунчалары бар. Мунчадан чыкканда менә шундый матур халат киеп чыгасың. Бик Менә дигән киштү.

Матур кимнәре бар. Тырышалар инде, тырышалар, шуны әйтмәкче булам. Дуслар, без яшьләр отделын таптык. Менә монда кереп чыкты инде. Моны Кристина кибете дип э, әйтәләр инде монда халык. Карагыз, нинди матур яшьләр кимнәр монда бар. Шундый вареный джинсы, бу хәзер тренд, иң трендның тренды монда бар. Э, шакмаклы рубашка миңа Карыйсыз да монда карыйсыз да шакмак шакмак бу тренд һәм базовый футболка шундый молочный төстә бик әйбәт образ булды әле бу яшьләр өчен менә дигән әйдәгез карап чыгабыз тулырак күзем төште инде яшьләргә дигән шул кыска курткалар кыска ул бик э, хәзер актуаль инде берничә сезон актуаль булып бара э, шушы курткаларга яшьләр бик яраталар инде Карагыз әле, Бургундия сумочкасы. Бургундия бу тренд, бу сезонның тренды була инде. Мин яратам шул сүзне, тренд дигән сүзне инде. Менә Бургундия сумочкасы да бар монда яшьләргә. Карагыз әле монда сырка. Монда күп, күп, күп кием. Итәкләр дә бар, карагыз әле нинди гафре. Гафре түгел бит бу. Гафре. Менә карандаш та бар. Оу. Оу, шиз краш. Бу леопард, ничек леопард тагын бу сезонның иң актуаль тренды леопард күп була. Менә Кристина кибетендә дә безнең акцентлы аяк киемне бар. Хәзер осенний балалар башлана инде мәктәпләрдә, университетларда инде аласыз шушы леопардовый аяк киемен. Бу шушы матур кыска итә каласыз һәм матур гына блузка хәзер хәзер менә алыйм әле хәзер нәрсә булса табабыз сто процентов пиджак та киергә мөмкин була субханалла нинди пиджак таптым карагыз әле карагыз әле менә сезгә образда җиеп җиеп тутырдым менә шушы Туфли була инде монда. Шушы пиджак була. Һәм пиджак астыннан шундый кыска итәк. Алла бу матур була инде. Менә менә дигән, менә дигән образ була. Монда монда кара топ кисәгез дә була, болай да калдырсагыз ярый. Монда күп кенә аксессуарлар булса, жемчугмы, цепочкалармы, ачы матур була. Менә сезгә бер образ. Исмаил промокодын әйтәсез дә, Исмаил стилист авылдан Идел журналыннан килде сезгә. Ә, шушы промокодны әйтәсез дә, Кристина сезгә скидка ясый. Менә шәп булды. Бөтен Петречкә бер иратлар кибетен таптык. Хәзер шунда инде эзләячәкбез, героебызны киендерербез дә. Миңа бик кыен булырдыр, но мин стилист, бу минем эшем. Менә миңа уже булышалар. Ниһаять, героебыз белән танышырга вакыт җитте. Питрәш дигәндә инде уйга бер кеше килде. Җәмәгать һәм мәдәният эшлеклесе блогер, күп балалы әти Миңнур Шәмсетдинов. Миңнур, Аллага шөкер. Мы это сделали, мы это сделали. Миңнур Шәмсетдинов, җәмәгать һәм мәдәният эшлеклесе, блогер, күп балалы әти, шәп юмор хисенә ия. Молодец.
Сәлләм.
Күбрәк мин сөенде синең өчен бу очракта. Молодец. Мин сине бик аңлыйм. Мине фото журналист булгач, без шулай сторислар яздырганда мине 10 мәртәбә, 100 мәртәбә ахырда мин ачулана дим дә китә дим, яңадан үзем генә барып, штатив юк или берәрсен попросить итеп төшерә дим. Ул кеше торганда сөйлисең һәм уйлыйсың, нәрсә әйттем, дөрес әйттем икән, нәрсә юк икән. Опять. Бу нормальный профессиональный болезнь була. Миңнур минем 100-нче дубль турында әйтә. Минур, сине бик шатбыз синең белән күрешергә. Мин дә гел. Ну, сайра инде.
Хәлләрең ничек? Ничек э, ничек син барысын да өлгерәсең? Син бит активист, сине телевизорда да күрсәтәләр, син бөтен төштә дә ничек барысын да өлгерәсең? Беренче сорау. Э, Аллага шөкер, барысын да өлгерәбез. Э, һәр эшләгән эшне чын күңелдән теләк белән эшләсәң һәм әлбәттә инде акчага бәйләмәсәң эшне эшләргә була кеше эш башлаганчы беренче бит күп кеше акчага бәйле гомумән тормыш акчага бәйле булгач шуның турында уйлыйсың ике эш өстә эшләсәң дә гел ул эш нәрсә өчен эшлисең өстәмә кертем кертер өчен гаиләне түдәр өчен мин аның турында уйламыйм аллага шөкер миңа хезмәт хакым җитә. Бик бәхетле кеше. Бик бәхетле кеше, ие, акча турында уйламаган кешебез, әти-әни белән яшибез, шуңа күрә без теге акча турында уйларга, алай өч э, бала булса тагын э, туры килми менә акча турында гына уйларга. Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирәдер. Аллаһ Тәгалә ярдәм итеп тора, ие. Шуңа күрә чын күңелдән эшләгәндә, э, авылың өчен, милләтең өчен, районың өчен эшләгәндә, эшне Аллаһ Тәгалә изге ният белән эшләгәндә, үзе юлын ачып тора, вакыт Дөресен дә әйткәндә, синең күзләрең прям янып тора. Яным Рәхмәт. Да, ул бик, бик әйбәт. Ну, мин бит инде стилист, килдем инде Питрәшкә. Ә, яшьләр өчен кибетләр эзләп карадык инде, сиңа да бер кибет таптык инде, хәзер без сине дә бераз экспериментла, экспериментлыйбыз. Менә синең, сине кем киендерә? Синең стилең буенча кем ә, җаваплы эшләй итеп. Э, мин киенәм үзем, э, но киңәшләшәм хатын белән. Әпәтик ул теге журналист буларак э, кеше янында күп йөргән исәк. Аныкын тыңлыйм, үземнекен бәреп эшлим. Минем өчен киемнең иркен булуы. Син ул киемне кигәч уңайсыз итеп сизмәс өчен. Үзең уңайсыз сизмәгәч, кешегә дә син Теге матур дип әйтимме, булып күренәсеңдер э, киемгә. Дөрес. Аннары мин иң беренче өстенлек итәм киемгә э, кеше бит мода белән киенә, мода артыннан э, калышмаска тырыша. Мин өстенлек бирәм э, милли киемнәргә. Мгм. Милли киемнәргә ул менә патриотик э, ниләрне чагылдырырга тиеш минем өчен милләтне. Шуңа күрә мин э, ә эш буенча миңа Э, мин костюм чалбардан күбрәк йөрим инде минем эшем шундый булгач мин алай киенергә дә яратам костюм чалбардан түбәтәй бүрек читекләр э, э, мин бәйрәмгә генә түгел болай кигәндә дә читек жилет камзол менә шундыйрак дөресен дә әйткәндә хәзер менә рәсәйне алганда иң актуаль тренд ул милләт тренды һәркем район үзенең э, милли э, орнаментларын, милли кодын бөтен э, Рәсәйгә таратасы килә. Таратасы килә. Һәм син дөрес юлда, ул безнең белән зак булачак, актуаль булачак һәм син шушы татар милли амбассадоры була булаласың, булаласың, это 100%. Һәм ул шул шул турында, милли турында. Аннары менә дөресен дә әйткәндә, син Казанда киенәсеңме или Питрәчтә киенәсең? Э, дөресен әйткәндә мин э, Казанда киенәм. Чөнки э, аеру һәм чагыштыру түгел, район район бит инде ул. Ә башкалабыз башкалабыз, анда кием сайлау мөмкинчелеге күбрәк. Күбрәк. Әйе. Но Без дә менә хәзер кибетләрдә булганда, ир-атлар кибете вообще монда юк. Менә хәзер бер кибетне генә таптык һәм шунда эксперимент оештырабыз. Әзерме син? Мин әзер. Ну что, киттекме?
Киттек, дуслар. Дуслар, безнең беренче образыбыз әзер. Ә сез әзерме? Миңнур, рәхмәт. Илнур, ничек үзеңне хистәсең? Э, мин бик әйбәт хистәм үзем, бик иркен. Үземә үзем ошый башладым. Мондый стильдә мин э, күптән күптән киенгән юк ие. Бигрәк тә әлбит җылы һава торышы булды. Мондыйга күчкән юк ие. Җәй э, салкын әйтте. Инде хәзер салкын әйтте. Менә беренче көн. Әйе. Беренче көн. Менә чынлап та болай киенә башларга була икән. Иң беренче миңа ошады джинс чалбар. Төсе белән дә и размеры белән аның. Сиңа прям нәкъ утырды. Ие, нәкъ миңа утырды.
Каеш сызагын төшми дә генә, хәтта. Свитер да бик әйбәт. Свитер йомшак.
Йомшак, төсе дә генә бик приятный төс. Мин ачыкны кия дирим, күлмәк белән кигәч. Костюм белән дә киям, күлмәк белән ачык булганда, галстук такмаганда. Бу образ белән эшкә барырга ярыймы? Буламы? Кирәк, моның белән эшкә барырга кирәк. Матур бит инде, официаль дә ничектер ул. Официаль дә, ие.
Бу casual стиль дип атала инде, инглизчә әйткәндә инде шундый һәр һәр көн саен кия торган стиль. Стильдәге. Әйе.
И иң мөхиме, мондара кил. Иң мөхиме ордер ордермады. Гадәттә кием сайлаганда бер киюгә үк ошамый бит. Размер туры килми. Берничәне киясең, арасың, туясың, инде киенмичә кайтып китәсе килә башлый. Башка кибеткә Ә менә монда бер киюгә бөтенесе ошады. Менә мин бер киемне алмаштырмадым. Свитердан кала. Бер размерга кечерәк күлмәк тәген, чалбар да. Бөтенесе бер киюгә туры килде. Әллә мин тазара башладым? Әллә Әллә мин. Сезнең ярдәм ие.
Әллә мин роль уйнады.
Шулай. Рәхмәт.
Мин ошады, мин теге Чын күңелдән әйтәм, менә миңа ошады. Все, Алланың рәхмәте яусын. Ул минем өчен бик э, мөһим. Һәм, дуслар, сез үзегезнең комментарийларны языгыз. Ошадымы беренче образыбыз, ошамадымы? Нәрсә үзгәртер идегез сез шушы образда? Һәм без икенче образга күчәбез. Мин ошадымы, киемме, шуны языгыз. Мин ошамады дигән сүз әле кием ошамады дигән сүз түгел. Да, точно. Комментарийларны полный развернутый итеп языгыз. Дуслар, безнең икенче образыбыз әзер. Миңнур, рәхмәт! Ну?
Мин мондый стильдә гомумән киенгәнем юк иде. Бу миңа шулай ук ошады. Ошады. Әлеге дә баягы чалбар ошады. Ага. Беренче чалбар ошады. Материал шундый э, ничектер йомшак тартылып тора торган кожаный курткалар кигән бар иде костюм формасындагы теге тигезләр менә мондый байкерлар кия торган шикелле кигән юк әйе әйе әйе бу абстракт свитшот ничек сиңа абстракция ярый ярый ярый үлеп китер дип әйтмим минем өчен ярый ярый ну бу что то яңа булды да да шуңа күрә мин ияләмәгәнгә күрәдер бәлки әйе әйе әлбәттә әлбәттә шуның өчен төсләре дә гадәти түгел дөрес дөрес бу безнең экспериментальный образ иде беренче образ барыбер сиңа бераз генә якынрак Э, но яңа фишкалар белән иде бу сиңа вообще бүтән төрле образ но Битен төрле образ, син, естественно, сиңа ул э, не супер комфортно может быть, это нормально. Урысча әйтеп киттем инде ярар, ничего страшного. Менә шулай булырга мөмкин ул. Ә, тиеш даже. Ти, даже тиеш.
Менә син хәзер фотография ясыйсың, Хатыныңа җибәрәсең, сездә кала ул фотокарточкаларда бит инде. Аннары бер ике чагыштырасың. Чагыштырасың бер ике кат карыйсың, аннары әйтәсең, әйдә әле миңа кожаный куртка алыйк әле менә шулай әйтәсең аннары. Менә ул насмотренность дип атала. Бераз менә шулай үзеңә рөхсәт итәргә битән төсле, битән формалы фасоннарны киемнәрне киергә, аннары синең горизонт һәм син үзеңә күбрәк әйберләр карый да аласың. Менә шундый хыялланып алу зыян итми. Да, әйе. Әйе, әйе. Миңнур, әйтәле зинхар, нинди фикерләр белән бу эксперименттан син китәсең? Э, мин мин бик канәгать, мин башта борчылган идем, ничек булыр дип. Мин хәзер бик канәгать, чынлап тагын. Э, чөнки э, Бигрәк тә менә сезон белән сезон арасында үзеңне шулай теге чагыштырып карарга күчергә кирәк бит, җәйге киемнән көзге киемгә, көзгедән кышкыга чагыштырып карау кирәк икән, чынлап та. Менә сиңа нәрсә туры килә, нәрсә килми, нәрсә белән сиңа русчаткәдә комфортно, нәрсә юк, белү кирәк. Миңа ошады, чөнки мин менә беренче кигәннән инде нәрсәндер сатып алам. Бүген свитер, свитер. Свитерны киләчәктә мин менә шушы образга дагын бераз
Күз салырмын дип уйлыйм чөнки. Хәзер бераз ней була ул. Подготовка. Әйе, подготовка була, үзеңә әзерли тору була. Теге киемне киеп туя башлаганнан соң, менә моңа күчергә, мондый ук фасон булмаса, кожаный куртка э, алырмын дип уйлап торам. Миңнур, сиңа Алланың рәхмәтләре яусын. Ризалашкан өчен, катнашкан өчен безгә синең белән бик күңелле иде. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Без күбрәк әйтү китү Казанда киенә дидек. Э, менә э, стилистның ярдәме чыннан да бик э, кирәк, дөрес әйбер икән, ул теге кылану гына түгел. Кемдер карап торып сине дөрес дип киендерсә, ул сиңа ошый һәм ул кирәк дип саныйм. Менә Мин хәзер күбрәк үзебезнең районда патриот буларак киенермен дип уйлыйм. Дөрес. Чөнки вакыт әрәм итеп, э, сайлап, арып, әйбер күп булган саен күз ара сайланасың. Дөрес. Ул ягы да бар теге, һәр чак ул плюс кына түгел әйбернең күп булуы. Әйе, э, әйе. Бу миңа тагы бер тапкыр теге стимул бирде и э, игътибар белән һәр әйберне аерым карарга, районда киенә алырга була дигән фикер.

Дуслар, Питрәч үзенчәлекле булып чыкты әле бу. Айруча миңа безнең героебыз белән эшләве ошады. Ә сезгә ничек безнең эксперимент? Шушы видео астында үзегезнең фикерләрегезне